Merhaba. Ez vê axaftinê pêşkeşî serokê me yê hêja Fehmî Demîr dikim ku mixabin çend roj berê jiyana xwe winda kir. Gelê me yê ezîz, bi navê Partiya Maf û Azadiyan, bi navê Haq Parê silav li we. Partiya Kurdan ku di hilbijartînê de cî digire tenê haq par e. Partiya me jî bo çareseriya pirs û derdên welat tenê rê olaxên aştîxas û danûstandinê bi kar tîne û dijî şer e û pêvçûnê ye. Em li gel demokrasiyekî rêk û pêk in. Gor derecê Yekîtî Ewropa em li gel azadiya bîr û bawerî rêxistinî û olî ne. Em li gel xebat û xebatkaran in. Hin bi salan e dengê xwe didin van partiyan û dişînin meclîsê ku him bela serê kurdan him jî tirkan in. Lê Haqpar partiyekî cuda ye. Ne wek wan e. Hin partî û hin kes xelkê berdidine hevdu û ji şer û şevatê ji xwîna mirovan feyda dibînin. Hin kes jî piştgiriya van piştgiriya diz û deravînan dikin dengê xwe didine wan. Em ji van kesan dipirsin û dibêjin, Ka aqil heye îro? Ev partiyan ve dewletê û vê sazûmanê hebûna kurdan înkar kirin, heqê kurdan nas nekirin ku wek şêrê dayikê me helal e? Dema me heqa xwe dema me heqa xwe xwest, wana li me zulm kirin, serok û rêberên me girtin avêtin zindanan, kuştin, Xelkê Kurd li serhildana Şêx Seîd li Dersîm, li Girîdax û Zîlan qir kirin. Heya navê me û zimanê me qedexe kirin. Kingê Tirkiye derbazê sîstema pirpartîtî bû, vê car jî ev hemû axa û begên me, cambezê siyasetvanên me bezin ketin nav partiyên wan. bûn serok û teşkîlata wan li wîlayet û qezayan bûn mebûs û gazî gelê me kirin ku dengê xwe bidine wan. Ev îro jî vî tiştî dikin. Li hember ev qas xwîn û zulm û şevat, dibêjin warin dengê xwe bidin akp, chp û mhp. Gelek kes jî pişta wan tirşikçiyan digirin, dengê xwe didine wan, li pişt re jî gilî gazinan dikin, em ji wan re tenê tiştekî dibêjin. ka aqil. Em derevan nakin. Em ne xwe ne xelkê dixapînin. Em Kurd in. Em ji welatê xwe Kurdistanê ji bo azadiya gelê xwe kar û xebat dikin. Em wekevî dixwazin, em dixwazin karê welatê xwe bi destê xwe rêva bibin. Em dixwazin bila Kurd jî bibe zimanê fermî, jî dibistanê, heya, zanîngehê bi Kurdî be. xandin. Zimanê me di her warî de bi serbestî bi kar be. Em him aştî û aramî him jî dewlemendiyên welat parê xwe dixwazin. Em bi navê aştî û koladarî û asîmîlasyonê qebûl nakin, bi navê aramî, xizanî û entegrasyonê qebûl nakin. Lê edet û usûla heq xwastina me ne wek hen hevalan e. Em sîlah bi kar nayînin, xwîn narijînin, bombeyên netaqînin, em ji bajarên me kûçe û kolanan nakolin, barîkatan çênakin, derebeyên dikanan nagirin. Em xelkê narevînin, ji kesî xerecê nastînin. Miletê xwe ji can bêzar nakin, nadin ser rêya koçberiyê. Em zarokan keç û xort in, nabin serê çiyê. Li piştî barîkatan tenê nahêlin û cendegan van tevî sloganan şehîd namirin, teslîmê dê û bavên van ên bêçare nakin. Em wekî qiran ketiye kurdan ji bo temsîla van tirk û tetar û ên dinê nakin mebûs û naşînin meclîsê. Em sîyasetê bi rê olaxên aştîxwaz, bi kar û xebetan, demokratîk, bi qelem, bi danûstandin, bi aqil, bi piştgiriya gel dikin. Waye li meydanê ye. Ev şerê sî salî tu encam neda. Him dibêjin em tu dewlet naxwazin. Him dibêjin Atatürk mucîze ye. Him dibêjin tu gazinên me ji al û ordeyê tu ne. Him jî hêla hêlaya şer e. Destê wan jî silahên nabe. Ev şerekî qirêj e. Divê roşkê berê bê sekinandin. Ev kes in ku hin jî di riya şêr û pêvçûnî da dimeşin. Ev ên ku pişt didina wan, deng didina wan û pişt ra jî gazinan dikin, em ji van ra dibêjin, Ka aqil? Em dibêjin ku rêya azadî, aşitî û wekheviyê ji edaletê derbas dibe. Em çareseriyekê federal dixwazin. Dewletên Yekîtî ya Amerîka yekîtiyê federal e ku ji pêncî du dewletên pêk tê. Almanya jî şazdeh heremên federal pêk tê. Rûsya, Belçîka, Siveç, Îsviçre, Kanada, Awusturya, Hîndistan, Afrîka Başûr jî di nav de gelek welat xwedî sîstemekî federal in. Ango xuya ye, federalî ne sîstemekî xirab e, ne jî perçebûn e. Divê Komara Tirkiye jî wekî wan dewletên medenî ji bo aşitî û demokrasî sîstemê xwe biguhere û bibe welatekî federal. Got rastiye pir zimanî, pir çandî û pir pir milletî ya vî welatî. Berî her tiştî, li herêmê ku Kurd piranî ne, ango li Kurdistanê, her usa jî li herêmê dinê ku di warê etnîkî de ferqî tu hene, divê saziyên federe ava bin. Ev qas zela. Gelê me yê ezîz. Îro Tirkiye li Şemûge bi guhartinê. ke teze ye. Ê êdî di vî qanûna esasî ya heyî Tirkiye nayê îdare kirin. Yekê teze medenî û himçax şert e. Ev firsetekî mezin e divê tevî vê pêwendiyên Tirk û Kurdan ji nû ve be nîşan dan. Divê nasnameya Kurdan di qanûna esasî ya teze de cî bigire. Kurdî digel Tirkî bibe zimanê fermî, êdî ciyê qulopilo nîne. Êdî kes nikare bêje kurd tunin û kes nikare bi navê mafên ferdî kurdan bixapîne. Em wek milet mafên xwe yên kolektîf dixwazin. Êdî em wek berê di dek û dolavan temsîla gelê kurd nadin, nakin destê tirk û tirkeciyan. Ji ber ku êdî partiya kurdan Haqpar heye. Gelê me yê ezîz dengê xwe bidine Haqparê ku temsîla we bike. Dijî dik û dolavan derkevin. Heqê xwe bixwazin, ev kesên ku hûn jî dibê hin jî dibêjin gelê Kurd çi dixwazin, ji wan re bêjin xwe zil qurt. Êdî em ji bo daxwazên xwe çi bêjin? Ev jî baş zanîn lê li nezanînê tên. Em wek Haqpar carekî din dibêjin, me bedela vê tiştî bi her ewayî daye. Cîzo wîzo nizanin federalî dixwazin. Hûn kesên. Nezan dibêjin Haxpar partîkê pûçik e dengê me ava da diçe. Em deng bidine partiyên mezin. Ev partiyên ku bi wan dengan mezin bûne û bûne bela serê me. Evane tê negehîjin ku partî bi dengana mezin dibin û pûçik dibin. Em ji van re dibêjin ka aqil Xwişk û birano, dengê xwe bidine Haq Parê. Ji ber ku Haq Par Partiya Azadî û Aşitiyê ye, Haq Partî partiya demokrasî û guhartinê ye, ji bo siyasetekî teze, ji bo sazûmanekî teze, ji bo komarekî federal, Haq Par. Ezîzan, bimînin di xaşiyê de.